Mae yna gadar wag y tu cefn i ni. Mae'n gadar sydd wedi bod yn cael ei chadw yn gynnes i Steff fyth ers iddo ddechrau'r ei frwydr yn erbyn canser ychydig dros flwyddyn yn ôl. Mae'n teimlo fel ddoe. O'n i'n edrych ar ei dext o y diwrnod o'r blaen. Fedri di ddod allan o'r pwyllgor i siarad efo fi, medda fo. A mi oedd hwnnw'n ddiwrnod tywyll. Ond mi oedd Steff yn benderfynol o barhau i fwrw'i oleuni arna ni. Mi fyddai'n dal i ddod yma, fel dyn ni wedi clywed. Yn enwedig ar gyfer trafodaethau ar faterion Ewropeaidd, neu i fyny chwarae teg dros ryw achos neu gilydd yng Ngwent a'r de ddwyrain, bro ei febyd oedd mor annwyl iddo fo. Yn ei ugeiniau cynnar oedd o pan greodd o argraff arna i yn gynta. O'n i'n cyflwyno rhaglen hustings deledu o Lyn Ebwy yn ystod is-etholiad ym Mlaenau Gwent. Steff oedd ymgeisydd Plaid Cymru, ymgeisydd ifanc iawn. Rhyw un ar hugain oed, dwi'n meddwl, oedd o. A dwi'n cofio meddwl ar y pryd, 'waw, mae hwn yn dda'. A mi oedd o yn dda iawn. Oedd o'n arbennig iawn. Pleser pur wedyn oedd cael dod yn gydweithiwr iddo fo maes o law, ac i'w alw fo'n ffrind. Fi'n etholedig yn gynta, er i fod o'm mhlaid Cymru ymhell o'm mlaen i, yntau yn aelod cwbl allweddol o'r tîm. Yna mi gafodd o ei ethol, ac mi oedd cael dod yn aelod o'n Senedd Genedlaethol ni yn golygu popeth iddo fo. I Steff braint oedd bod yma, yn gwasanaethu i gymuned, yn gwasanaethu Cymru. Ond braint y gymuned honno, braint Cymru, a'n braint ni 'na i gyd, oedd bod Steff wedi penderfynu ymroi i wasanaethu'r genedl yn ei senedd. Dyn addfwyn, dyn teg, gwleidydd teg, dyn anhunanol, Mi welon ni hynny yn y ffordd yr oedd y mor eiddgar i helpu cleifion eraill drwy siarad yn agored am ei ganser. Dyn meddylgar yn dewis i eiriau'n ofalus. Oedd yn atgoffa fi am yn niweddar fam yn hynny o beth, pethau wedi rhoi cymaint dros Gymru mewn llawer ffordd. Fi'n a'n clywed mewn teyrngedau i fi hi. Fydda dy fam yn dal yn ôl. Wedyn pan fydda hi'n siarad, mi fydda ni'n gwybod bod ganddi hi rhywbeth i'w ddeud. Ac mi fydda pawb yn gwrando. A felly oedd Steff. A Steff, allai'n rhoi llawer mwy o deyrnged i ti. Na drwy ddeud, dy fod ti'n atgoffa fi o mam. Mi oedd cyfraniad Steff bob amser yn werthfawr.

determination, and total selflessness. He brought people together. And in that, he's an example to all of us. Heddiw, da ni'n deud diolch, Steph. Da ni'n dy golli di, ac yn colli'r hyn fydda ti wedi ei wneud dros da ni. Ond yn diolch am bopeth wnes di, am osod y sylfeini ar gyfer Cymru annibynnol. Dyn ni'n diolch am dy weledigaeth a dy arweiniad mewn bywyd mor fyr. Do, mi gadwon ni dy gader yn gynnes, ond nid felly oedd i am fod. Rwan, mi nawn ni bopeth yn cadw dy fflam yng nghyn. Heddwch i ti, Steff.